Sou, an hei wär mer bei enger weiderer Folg vun. Ah, halt déi Fresse! Bei enger neier Folg vun LA Noir. Mir solle grad. Ma op béide Fall elo eisen éischte Fall am Verkéiersdezernat. An ech géing soen, da maache mer ons elo op de Wee bei den Tatort. Sou, hei emol erausgoen. Ech muss emol erëm d'Steierung e bëssen, ass scho laang hier, datt ech gespillt hunn. Sou.

Goung leck, ok weider weider mir mussen en kréien, mir sinn such cool femmes, dofir leeft en, en huet den aarme Bierger hei ëmgestouss an déi aarm Frau der Mann déi hat ass Mann aus dem Wee. War ze spéit, oh wat et gin mol eng Ronn fuerders.

Kannst du dat iwwersprangen, nee? Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful, I saw him waving a gun. Et gëtt och Zäit. Mir iwwerhuelen dat fir déi zweet Kéier. Wagemut dech. Traum ons vir. Ze mat senger gëllener Pistoul. Ass dat et besser kréie mer ze awer. Give it up now, make it easy on yourself. Get the hell away from me! Sou elo rutsch hei rower. Ech weess guer net op mer däerfen uschéissen. Aus dem Wee madame. Bei dem do bréngt et awer anscheinend näischt. Elo huet se awer gehirlos e Virsprong krut. Ech kréien dech. Sou, huet dat do geklappt? Däerf ech dat? Jo, dat däerf ech anscheinend. Also ech hun him lo wahrscheinlech dat ganzt ënnescht Been ewech geschoss. Sin ech mol gespannt wat lo geschitt. Ah no st du bist de geck? Ok sorry soss liewen. Ech sin äiskalen Hund.

Schwätze mol. Ech gu mol als éischt a Carlos hei duerchkucken, wéirend ech mat him schwätzen. Zéng mol. Detective Phelps, What have we got? A lot of blood for a blunt force injury. Victim must be in a very bad way. Any sign of the guy? Not unless he's in the trunk of the car. Ma da géing ech soen, da kucke mer mol direkt an d'Mall vum Auto. Zack. A wat hu mer do? Eng, en Schrauschlëssel. Ok, ech géing soen, dee kucke mer eis mol un. Do si keng Bluttspueren drun. Ok, gutt ze wëssen.

Oder looss et leien, dat geet och. Sou, kucken mer ons mol weider ëm. Wat hu mer nach hei? En Zigarettepak. Do hu mer nach eppes. Oh freck! Oh freck, ech mengen, dass een doten nach lieft. Victim looks to have lost a lot of blood. Putain wat leeft ok ech mengen dat do ass e bësse méi wéi Verkéiersdezernat wat mol an hei tu mol an do ah Drivers License ok de Führerschäin ok muss mer waarden bis de Senateur natierlech mol alles duerchgelies huet. Thirty two years old, married, sounds like an average guy, what was he doing out here? Kucke mol iewendru d'Foto, dat wäert dann ofrek. Also Happier times, I guess. dat do gesäit no esou engem Marc Dutroux Pärchen aus, gell, sou, jo, deng Kann ass iwwer eis am Keller, hihihi, ok. Kee Wonner dass do wahrscheinlech schon een ëmbruet ginn ass. Kuck mol zwou de Brëll un hei. Tu mol hei do mol eng Mark stoen, muss ech se just nach richteg dréien. Oh Gott, ech haass déi Steuerung. A, Stencil. Stencil glasses. Home repaired by the look of it. Jo, virgefléckt. Ok. Okay, sou, wat hu mer dann nach? Do hu mer nach eppes. Halt op hei ze kucken, well gëtt näischt ze gesinn. Ah, an do hu mer warscheinlech dann d'Mordwaff. Okay. Enstahit. Brand name might give us something to go on. Ok, ech mengen do war och alles wat hei ronderem lung. Ja natierlech sinn ech e Cop. Ech sinn Officer Cole Phelps, wann ech glifte. Deen Numm mierkt een sech dach. Sou, lo schwätze mer mat dir Kolleg. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure, saw it just sittin' there.

Pardon. Oh freck. You're behind the wheel. Looss mer eemol fueren. Bei tausende Blacks a lass. An d'geet ganz séier. Mir driven duerch déi Stad hei an do gesi mer d'Chinese Palace oder wéi et och ëmmer heescht.

Okay, die besëchte Fra gët wierklech besëcht ass. An mir dës siche lo mol hei d'Haus. Lo hinweisen, wat hu mer dann hei? Fligeren, hm, Modellbauer eventuell. Wat hu mer hei? Näischt. Gi mol an d'Kiche luuss nei. Ah do kënnt rëm neie Video huelen ech en. Lie down, make yourself comfortable. So.

Bon, ech wëll awer nach als éischt de Rescht vum Haus selwer do sichen. Wéi gesot, et ass keen Actionspill, also jo, okay.

Wat de Mann? Wollt dee vläicht flüchte virun Geldeintreiber oder esou? Ech weess et net. Kucken ons mol d'Foto un. To my Adrian, Ich habe Sehnsucht, Komm schnell wieder, Mein Schatz Nicole. D'Nicole ass awer net seng Fra. To my Adrian, This thing gets more and more interesting.

Ech fannt gudd dass mer wéinstens e bëssen hëlleft. Soss näischt verbannen, nee? Näischt Interessantes an der Tradien, nee? Emmer eppes an der Poubelle, nee? Frigidaire, nee? Hei och näischt? Majo, da géing ech mol d'Sonnencrème emol räissen, do gâte luussen. Hupp, huet déi Dër elo rëm zougemaach. Hei ginn d'Diren op an zou. Sinn et Geeschter? D'Blummen, déi kann ech och kucken. Puh, schéiner Blummen. Ah, hei hu mer een installéiert. Gesäit net besonnesch installéiert aus. Ah, dat heescht, mir däerfen elo Klempner spillen, oder wéi? Dat hei wäert do uewera kommen. Oh, hie kann zwar béid, also esou wéi ech och schraue kënnen, da wär d'Liewe vill méi einfach. Deen do kënnt warscheinlech dohinner. Deen do kënnt warscheinlech do. An dat riit Stéck kënnt dann heihinner. An da wësse mer, wat feelt. An zwar.

Ja ech wees, deet mer schrecklech leed. Halt déi Fress! Sou, ech géing soen ech hätt lo alleguer d'Hinweise fonnt. Komm mer och emol mat der Madame schwätzen. Sou, mir hunn Namen, Margaret Black, Augen braun, Haare schwarz, Alter 30, weiblech, Frau des Herr Mister Black.

Kënnt nach enke kucken, wat seet se? Gesäit wéi eng besëschte Fra aus. Dann stellt se. Yes, he just bought a new pair. En huet grad eréischt en neit Puer kaf. Woufir waren déi, wou mer fonnt hunn, da gefléckt?

But he never came home. We'll keep you informed, Mrs. Black. Fënnef vu sechs richteg, oh ass net esou schlecht. Sou, maja, also d'Fra weess anscheinend net wou en drun ass. No der Foto géing ech lo mol momentan aschätzen. géing ech aschätzen, datt hien e Verhältnis mat enger anerer Fra hat, dowéinst da si se, hu sech ausernee gelieft, an datt déi Fra warscheinlech bestuet war an den Typ, den Typ vun der Fra. Can you drive the this one?

You think she could have killed him? She sure as hell doesn't seem the type, but stranger things have happened. So, an ech géing soen, mir man dann hei eng kleng Paus an da gesinn mir ons bei der nächster Folge erëm. Ah putain, pff, ok, nach net. So, elo awer. Da gesinn mir ons bei der nächster Folge erëm bei Let's Play LA Noire. Bis dann a merci fir d'Nokucken.